Уеннар турында сөйләргә уйладым. Сез уеннарны яратасызмы? Әйе. Яратасыз.
Нинди уеннар уйныйсыз?
Әйе. Ярар.
Менә уеннарның тарихы турында, килеп чыгышы турында, аннан соң уеннарның ничек барлыкка килүе, формалашуы, халык авыз иҗаты буларак безгә борынгы заманнардан, кешелек җәмгыятенең беренче барлыкка килгән вакытларыннан ничек итеп әкренләп безнең көннәргә хәтле килеп җиткәне турында сөйләп китәрмен. Уен балалар өчен тәрбия чыганагы. Алар уеннар уйнап, камилләшәләр, физик яктан чыныгалар. Уен уйнаганда баланың Бөтен рухы күтәрелә. Ул шатлана, кайгыра, моңлана, гомумән, матур-матур кичерешләр үзенең йөрәге аша үткәрә. Һәм шуңа күрә менә уеннар кешегә, балаларга, бигрәк тә балаларга нык тәэсир итәләр. Уеннар вакытында бала чын йөрәгеннән шатлана, куана һәм инде уенны уйнап физик яктан камилләшә дә бара. Ә өлкәннәр өчен Уеннар бөтенләй башка максатта. Өлкәннәр шушы уеннарны уйнап, үзләренең эштән бушаган вакытта вакытларында күңелле итеп ял иткәннәр. Җырлаганнар, биегәннәр, уеннар менә шулай барлыкка килгән. Уеннар, әйткәнемчә, балалар, кешелек җәмгыятенең барлыкка килгән Иң борынгы чорында ук формалашкан. Менә бу турыда Мәхмүт Кашгари үзенең Дивана лөгать эттерик дигән бер җыентыгында язып, туплап узган. Бу тупланма, диван, тупланма дигәнне аңлата. Кашгари шушы тупланмага халык авыз иҗаты, ягъни уеннар ны туплаган. Монда инде әкиятләр, бәетләр дә булган һәм уеннар да булган. Менә шул уеннар арасында мөгез-мөгез дигән уен да бар. Моны ничек уйнаганнар соң? Унберенче гасырда ук, бик ерак тарихта. Моны инде су буена утырганнар да, балалар. Берәү әйтеп барган инде, менә кайсы хайванның мөгезе бар, шуны әйтеп кычкырып баса торган булганнар. Сыерның мөгезе бармы? Сыерның мөгезе бармы балалар? Юк.
Бар сыерның. Үгезнең бармы соң? Бар. Бар. Кәҗәнең бармы? Бар.
Бар. Ә тавыкның мөгезе бармы соң? Юк. Юк. Менә шушы сыер, үгез, бозау, кәҗә, э, мөгезле сарыклар да булган бит инде. Шулар килеп чыккач, э, балалар сикереп торганнар. Ә инде тавык, әтәч, мәче, эт килеп чыкса, ул вакытта инде балалар торырга тиеш булмаган. Әгәр дә кем ялгыш баса инде, ул баланы суга этеп төшергәннәр инде. Менә шулай дип язылган. Ә менә бу уен 11 гасырда ук барлыкка килсә дә, бүген балалар уйный торган очты-очты дигән уенга ошаган. Сез ул уенны беләсезме? Очты-очты дигән уенны. Ничек әле ул? Әйе, менә хәзер алып баручы, әйе, алып баручы әйтә, мәсәлән, дуңгызлар очтылар ди. Һәм сез ничәгә тиеш буласыз инде? Әйе, э, балалар инде шунда очтылар дип менә болай иттереп очкан хәрәкәт ясарга тиеш яки менә болай иттереп э, э, ясыйлар инде. Кәҗәләр очтылар дигәч, шул вакытта ялгыш бер бала очмый торган әйберне әйтсә, ул инде уеннан чыгарыла торган булган Аңа җәза да бирелергә мөмкин. Кешелек җәмгыяте барлыкка килгән вакытта ук барлыкка килгән инде бу уеннарны. Менә элек халыклар бит инде кыргый булганнар инде, бик борынгы заманда бергә-бергә көтү-көтү яшәгәннәр, общинада яшәгәннәр инде һәм табигатьтә чалашлар корып, тау куышларында яшәгәннәр. Ашарга-эчәргә кирәк, алар инде шуның өчен яшәргә кирәк, аучылык белән шөгыльләнгәннәр, аннан соң балык тотканнар һәм үзара, билгеле инде, мәхәббәт тә булган, башкасы да булган, көн дә иткәннәр, киенгәннәр дә нәрсәдәндер ясап. Һәм менә шул вакытта алар, мәсәлән, ауга чыккан вакытта уйнаганнар. Анда бизон булган бит инде элек, теге борынгы җәнлек, менә сез борынгы заман тарихыннан белерсез әле. Шушы бизонга Бизоннарны аулаганнар, алар инде хәзер юкка чыккан ул бизоннар, һәм менә шуларга үзләренең сөңгеләре белән ата атканнар инде уңышлы чыксын өчен үзләренең аулары бизоннарга атканнар һәм шулай итеп инде нигә менә шушы аучылык алласына алар шулай үзләренең рәхмәтләрен белдергәннәр. Һәм төрле биюләр биегәннәр инде, сугышка киткән вакытта да үзара тату гына яшәмәгәннәр борынгы халыклар, үзара матур, әйбәт, уңышлы җирләр өчен көрәшкәннәр һәм шул вакытта да сугыш уңышлы чыксын өчен алар төрле сугыш уеннары уйнаганнар. Һәм менә шушы уеннар, балалар, бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән. Алар, билгеле, нәкъ менә бәетләр, мөнәҗәтләр, әкиятләр кебек камилләшә барганнар. Берәү сөйләгән, икенче кеше аны башка төрлерәк итеп эшләгән. Менә уеннарны да уйнап караганнар һәм шунда инде үзгәрткәннәр. Уеннар үзгәрә торган һәм бүгенге көнгә кадәр халык авызының, авыз иҗатының бер җимеше булып безнең көннәргә килеп җиткән. Һәм менә шулай итеп уеннарны инде безнең атаклы фольклорист Нәкый Сәмбәт тә җыйган, Гомәр Бәшировлар җыйганнар, бик күп галимнәр татар халык уеннарын җыйганнар. Шулар арасында махсус җыентыклар итеп инде сезгә уеннар җыентыклары ясаганнар, китаплар ясаганнар. Һәм шуннан сез инде нишлисез, өйрәнәсез. Менә сез хәзер балалар тагын Луначарский шушы уеннарны өч төрле төркемгә бүлгән. Беренчесе аның булган спорт уеннары. Спорт уеннарын беләсезме? Әйе. Нинди уеннарны беләсез спорт уеннарыннан? Әле?
Бадминтон, волейбол, футбол. Әйе, ой, молодец. Көрәш, шулай бит, әйме. Сабантуй уеннарын да беләсездер. Әйе, менә бу уеннар да булган. Сабантуй уеннары да булган. Аларны спорт уеннарына керткәннәр. Аннан соң икенче төрле уеннар, алар драматик уеннар дип аталган. Балалар менә үзара сәхнә әсәре кебек уйнаганнар. Берәү әйткән, икенчесе шуны башкарып, уйнап караган. Менә шундый уеннар да булган. Аннан соң өченчесе җырлы-биюле уеннар. Менә сез хәзер җырлыйсыз бит, Кәрия Зәкәрия дип, әйме? Кәрия Зәкәрия, станок уены, түгәрәк уен һәм башка шундый уеннар. Менә сез хәзер балалар тагын беләсез компьютер уеннарын, әйме? Әй, шул компьютер уеннарын яратасыз инде, әйме? Телефонда уйныйсыз. Ә менә без бәләкәй чакта андый

Билгеле инде, менә монда уйнаган вакытта син комилләшәсең, кечкенә балалар сөйләшергә өйрәнәләр бәләкәйдән. Менә бәләкәй бала тууга әти-әнисе иң беренче аны уйнаткан. Менә моның кадәр генә чагында баланы уйнатканнар. Иң беренче әти-әнисе маны, әбисе, дәү әниләр инде безнең бушрак күбрәк, әй уйнатканнар. Менә иң беренче ул Аның аяклары да йөрсен, сөйләшергә дә өйрәнсен дип нәрсә әйткәннәр? Такмаклар әйткәннәр, такмазалар әйткәннәр әйме? Һәм менә каз аңар канат бирер дигәннәр, ә торна аңа аяк бирер дигәннәр. Боланнар май, җон бирерләр, бүрәнәләр май бирерләр, үс, үс, үс, зур булып үс, дип, корсагын сыпырганнар, ә бала инде ничәгән кирелгән, сузылган, тартылган һәм матур булып үскән. Уеннарда укучылар тагын санамышлар да бар, шулай бит менә, диләр, санамышлар белән иң беренче уен алып баручыны билгеләгәннәр. Сез санамышлар беләсезме? Әйе. Әйе. Менә әкер-пәкер. Кыек сәке, эремчек. Әйе, менә шундый. Тагын нинди санамышлар беләсез балалар? Я холодчик на тряпку, я давал стеной, кого-то, кому-то я держал поезды. Әйе, менә шушына санамышлар белән уен алып баручыны билгеләгәннәр, шулай бит? Аннан соң инде менә шушы уеннар вакытында кем җиңелә, шуңа җаза биргәннәр. Ул җаза төрлечә булган. Җә ул җырларга дигәннәр, җә биергә дигәннәр, җә әтәч булып кычкырырга дигәннәр. Шулай бит? Әйе. Аннан соң тагын менә бу уеннар вакытында инде безнең балалар нишлиләр инде, үзләрен җиңел хис итәләр, матур итеп сөйләшергә өйрәнәләр. Менә бәләкәй чакта кайсы бер балалар бер хәрефен әйтә алмыйлар әйме, Эйе, тыр-р-р-р, тыр-тырлардан хәбәр килгән, торыгыз, тыр-р-р-р, диеп, әбиләре аларны нишләткән инде, уеннар белән р хәрефен әйттергән, н хәрефен әйттергән, л хәрефе, менә бу хәреф. Ңны, әйе, дөрес, ңны әйтә белмиләр. Менә хәзерге балалар, ни гаҗәптер, әйме, татар хәрефләрен әйтә белмиләр. Менә әлдә сынамышларны русча әйттегез бит, Менә шуның шикелле аларга телевидение тискәре йогынты ясый. Менә русча мультфильмнар карап, без үзебезнең чын саф телебезне югалтабыз. Әти әни телен беркайчан да югалтырга ярамый. Уеннар вакытында да балалар татарча сөйләргә кирәк. Шулай бит? Менә шулай. Аннан соң тагын менә шундый сездә уйный торгансыздыр инде аны балалар ул уеннарны. Әйе, атаманнар ничиләр? Атаманнар Кешеләрне билгелиләр, менә сез үзара сөйләшәсез дә, мәсәлән, ике дус, бер кыз, бер малай яки ике кыз, мин ай булам, мин кояш булам ди, һәм ике атаман, ике көчле малай, ике көчле кыз, лидерлар дип атыйбыз инде без аларны, алар кешеләр сайлыйлар. Мәсәлән, нинди уенга? Лапта дигән уенга, шулай бит? Лапта дигән уенга бер якта берәүләр баса икән тотынышып, хәтерлисезме сез аны? Сездә лапта дип атыйлармы аны? Менә шушылай тотынып басалар да, аннан соң Ива менә болай итте. Менә шушылай тотас, тотынып басалар менә бигәл кулың менә шушылай. Басалар да тегенә ал кирәк, гөл кирәк, безгә матур кыз. Мәсәлә, Алия кирәк, Алия җигреп килә дә, һәм монда э, бу чылбырны үзәргә тиеш була. Өссә инде ул үзенә алып китә тегендә, ә үзенә сәй юк. Менә шулай итеп төркемнәргә бүлү өчен Атаманнар менә шушындый формадагы санамышларны да уйлаганнар. Әйе, сез инде менә безнең вакытта кич белән дә уйныйлар иде, хәзер кыш көне чаңгыда, чанада шуалар иде. Аннан соң кәкере тал нәен алып, тал тамырын алып, хәзер сезнең үзегезнең кешәкәләрегез бар инде, әйме? Без безнең вакытта талны менә шулай бөкләнгән тамырын алай дип тә, боз өстендә рәхәтләнеп кешәкә суга идек. Аннары инде әниләр, вакыт җитте, кайтыгыз дип, безне чакырып кайтаралар иде. Менә уеннар шулай. Барлыкка килгәннәр, камилләшкәннәр балалар. Уеннар халык авыз иҗатының бер җимеше диде. Уеннардан тыш тагын башка халык авыз иҗат әсәрләре дә бар. Ә менә уеннар төрле халыкта төрлечә булган. Татар халкында инде ул үзенең милли Менә шушы билгеләрен билгерт, белгерткән. Ә рус халкында шулай ук менә сез бүгенге кебек уеннар да төрле милләтнеке төрлечә булган. Һәм бетте. Ышандыңыз?